Сарсыардаттан куорат киинигэр баар Россияҕа кэлэн олоро үлэлии сылдьыбыт Кытай эмиграннарын музейыгар айаннаатыбыт. Төбөбүттэн орочооннор, доуурдар олохторо арахпат. Онуоха эбии киин телевидение биир биэриитигэр телевизору көрөөччүлэр аҕа үс бырыһыаннара Сибииргэ уонна Уһук Илиҥҥэ Кытай өтөн киириититтэн дьиксинэллэрин биллэрбиттэрэ толкуйдатар. Оттон биһиги, сахалар, Кытайы төһө билэбитий? Мин санаабар, улуу өбүгэбит Өксөкүлээх Өлөксөй ойуун түүлүнэрэ нөҥүө удумаҕалтабыт. Онно кини биһиги айылҕаҕа бэйэбит миэстэбитин уонна сиргэ төрөөбүт аналбытын өйдөтөр сүүрбэһис үйэ оҕолорубут эбээт диэн саҥаллар. Салгыы онон сайдыыга уонна культураҕа тирэҕирэн сиэрдээхтик итиэннэ олохтоохтук, тыыннаах буолар бырааппыт туһугар охсуһууну саҕалыахтаахпыт диир. Бүгүн сүүрбэ биирис үйэ. Онтон ыла сүүс сыл уу сүүрүгүнүү суккуллан ааста. Олох да хаста эмэ уларыйда. Ол устатын тухары Россия уонна Кытай сыһыаннаһыыларыгар да өстөһүүттэн, өйдөһүүттэн саҕалаан аһаҕастык утарыта турууга, атааннаһыыга, абааһы көрсүүгэ тиийэ улахан уларыйыылар буолан аастылар. Олору биһиги билиҥҥи дьон билэбит дуо? Ол туһунан история учебниктарыгар суруллубат. Соторутааҥҥа диэри бобуулаах да этэ. Көрөөччүм эн ити боппуруоска туох санаалааххын билбэппин эрээри, миигин көрбүт музейым улаханнык соһутта. Кытай Россияҕа советскай былаас туругурарыгар сүрдээх улахан көмөнү оҥорбута кэлин кэмнэргэ кэпсэммэккэ кистэнэ сыппыт.

Музейга киирээт, итинник сүдү тыллары ааҕан соһуйдум. Чэ эн кулгаах харах иччитэ буолан музейы көр. Ол кэмҥэ мин кэпсиим. Историяҕа биллэринэн Кытай, Корея дьоно өссө уон тохсус үйэ иккис аҥарыттан Россия Уһук Илин уонна Сибиирдээҕи сирдэригэр киирэн үлэлээбиттэрэ. Кинилэр Владивосток куорат пуордун тутуутугар, мас таҥастааһыныгар, көмүс сууйуутугар, Сибиирдээҕи тимир суолун тэлгэтиигэ күүстэрин харыстаммакка күннэри-түүннэри үлэлээбиттэрэ. Октябрьскай революция кэмигэр тыһыынчанан Кытай, Корея дьоно саа-саадах тутан советскай былаас туругурарын туһугар олохторун толугурбуттара. Ити кэмҥэ кытай революционердара кыһыл көрүдүөр нөҥүө кырдьыгы көрдөөн сүбэ-ама ыла Владимир Ильич Лениҥҥэ тиийэ сылдьыбыттара. Оччолорго сүүрбэһис үйэ саҕаланыытыгар сир үрдүгэр сэрии бөҕөтө силлэрбитэ. Россияҕа Историяҕа биллэринэн Япония баһылыктаах аан дойду уон түөрт мин аҕайдэммит дойдулара советскай былааһы сууллараары десант түһэрбиттэрэ. Ити биһиги дойдубутугар куттал суоһаабыт уустук кэмигэр тыһынчанан Кытай дьоно этэрээттэринэн Кыһыл Армияҕа көмөлөспүттэрэ. Музейга олор тустарынан Китайские красные борцы

Ити Российскай, Османскай, Кытай империялара ыһыллар сиргэ саҥа судаарыстыбалар үөскүүр сиэрдээх өй-санаа өрө күүрэр кэрэ кэмнэрэ этэ. Саха дьоно судаарыстыба тэринэн, сүргэлэрэ көтөҕүллэн, саҥа тэриммит республикаларын сүһүөҕэр турараары күүстээх үлэҕэ туруммут күүрээннээх сыллара этилэр. Сири дьадаҥыларга түҥэтии, бастакы ТСОСтары тэрийии, Кэлимсэ холбоһуктааһын, культурнай революция, үөрэҕи-соҕу үөрэхтээһин дьон-сэргэ олоҕун-дьаһаҕын уларыппыттара. Аны бастакы пятилетка, ити тыһыынча тоҕус сүүс отут отут биэс сыллар, биллэриллэн сүөһүттэн үрдүк бородууксуйаны, ол иһигэр саха дьоно санаан да көрбөтөх оҕуруот аһын өлгөм үүнүүтүн ылар сорук турбута. Онуоха Үөрэхтээх буолуохтааҕар идэ дьарык оҥостубут дьон да суохтара уһуктары үөскэтэрэ. Ол иһин республика правительствота тыа хаһаайыстыбатын бу салаатын өрө көтөҕүүгэ саастарын тухары идэ дьарык оҥостубут кытайдары кэриэйдэри туһанарга дьаһал таһаарбыта. Ол дьон сүүрбэһис үйэ сүүрбэһис сылларыгар Манна тэриллибит Алдан көмүһүн промышленноһыгар үлэ көрдөһө кэлэллэрэ. Үлэҕэ киирэн үлэлээччи да ахсаана хара баһаам этэ. Саха Республикатын наукаларын академиятын гуманитарнай чинчийиигэ институтун аспирана Василий Назаров суруйарынан, сүүрбэһис сылларга Алдан приискаларыгар көмүскэ үлэлиир кытайдар уонна кэрэйдэр ахсааннара нууччалар кэннилэриттэн иккис миэстэҕэ турара. Ол курдук рабочайдар, сулууспалаахтар уонна пресс-старателлэрин уопсай ахсаана тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ алта сыл от ыйын бастакы күнүн туругунан алта тыһыынча икки сүүрбэ үс киһиэхэ тэҥнэһэрэ. Кинилэри омугунан араара эбит буоллахха, нууччата үс тыһыынча күүс уон сэттэ, ол эбэтэр биэн иккис ыалай аҕыс дэһэрэй бырыһыан, Кытайа уонна Корея икки тыһыынча алта жүз отут икки, ол эбэтэр үлэһит түөрт диэн иккис ыалай үс дэһэрэй бырыһыана, сахата сүүс сэттэ уон сэттэ, ол эбэтэр иккис ыалай аҕыс дэһэрэй бырыһыаҥҥа тэҥнэһэрэ. Дьэ, ити дьонтон талан, республика тыһыынчанан ахсааннаах кыракый холкуостарыгар сиргэ үлэлиэн баҕалаах кытайдары кэриэйдэри тарҕаппыттара. Олор сэрии саҕаланыар диэри уонунан сылларга тыа дьонун оҕуруот үлэтигэр сыһыаран үөрэппиттэрэ, такайбыттара. Сэрии буолбутугар үгүстэрэ дойдуларыгар төннүбүттэрэ. Оттон сорохторо хаалан, оҕо уруу төрөтөн олохсуйбуттара. Ити кэмҥэ Уус Алдаҥҥа сүүстэн тахса кыра холкуостар бааллара биллэр. Олорго барыларыгар оҕуруотчут кытайдар, кэриэйдэр кэлбиттэрэ. Бу омуктар оҕуруот аһын үчүгэйдик үүннэрэллэрин, көрөллөрүн-истэллэрин саха барыта билэр. Хааннарыгар баар диэбиккэ дылы, кинилэр кэлээт да, биһиги тойот-айылҕалаах дойдубутугар оҕуруот аһын арааһын үүннэрэн, сири кичэйэн оҥорон, күөх үүнээйилэрин оҕулуу бүөбэйдээн, сиртэн туруктаах үүнньэни ылан барбыттара. Ол курдук бастакы курбуһах Муолатап холкуоһугар тыһыынча тоҕус сүүс отут биэс сыллаахха биир уоллаах, алта уонуттан тахсыбыт Сой Бээн диэн кэрэ киһитэ көмүстээх алдантан кэлбитэ биллэр. Кини Сой Бан диэн уоллааҕа. Олохтоохтор ол уолу сөбүлээн сахалыы Сой Баанньа дииллэрэ. Бу киһиэхэ кэлин Сой Уйбаан диэн аат букатыҥнаахтык иҥмитэ. Бу Уусалдан оройуонун Пиэбэ Курбаах нэһилиэгин Молотоватынан холкуос Сэбиэтигэр Тыһыынча тоҕус сүүс отут алта сыллар диэки саас Суой Сергей диэн корея киһитэ оҕуруотчут киһи холкуостарынан оччотооҕу кореецтары оҕуруотчут оҕороро холкуостарга биирдиилээн тарҕаталлар эбит. Ол онно биһиэхэ молотов аатынан холкуоска, Күөттүккэ кииннээн олорор этибит. Онно биһи Биһиэхэ Сой Сергей диэн уһун моой хатыҥыр улахан омуктаах киһини киллэрбиттэрэ. Сергей сүрдээх сымнаҕас, холку, наҕыл аҕыйах саҥалаах киһитэ. Биһиэхэ олорго наһаа үчүгэй этэ сымнаҕас, биһиги нөһү бүлүү таптыыр этэ. Кини кэнники үлэлээн бу Молотов аатынан холкуоска оҕуруот сирин сирин ол Күөттүк диэн сиргэ сир тиэрдэрэн бэйэтигэр бааһына биэрэннэр оптупуйдаһан хаппыыста да киин баҕайы бааһынааҕы хаппыыстаны ыһан аччыгы биир гаалаах сир буолуо икки гаалаах ир эбитэ онно хаппыыстаны ыһан уу куталларын өйдүүбүн Уонна табаҕы үүннэрэр этэ, черкасскай табах диэн. Уонна моркуобу үүннэрэр этэ, хоптурку үүннэрэр этэ. Уонна оттон сүбүөкүлэ игин оннук маннык турнопись игин диэн туохтар бааллар этэ. Оччотооҕу саха дьоно ууруот аһын ханна көрбүттэрэ, билбиттэрэ, амсайбыттара баарай? Ол кэмнэри сэрии үлэ ветерана Мүрү нэһилиэгин ытык кырдьаҕаһа Михаил Трулаков Ытык мааны кырдьаҕастар диэн кинигэтигэр маннык ахтар. Бадаҕа ити тыһыынча тоҕус сүүс отут сэттэ дуу, тыһыынча тоҕус сүүс отут аҕыс дуу сыллаахха этэ. Хаардаахтан ыла нэлэгэр быһыытыгар үлэ бөҕө барда. Ноһуом тастылар. Түгэҕэр сылгы сааҕын халыҥ гына кутан, уонтан тахса парнигы оҥордулар. Олохтоохтор киһи таба туппат буорах курдук баҕайыны олотто, төһө бэйэлээх ас тахсар үһү дэһэн кэпсэтэллэрин истэр этибит. Үөннээххэ балайда киэҥ сиргэ биир хортуопуйу аҥардаан, чиэппэрдээн олордустубут. Сирдээх өҥ сайын буолбута.

оҕурсууну, помидору быһан, биэдэрэҕэ тута сылдьан, ыал ахсын сыҥалыырбыт да, ким да ылбат, наадыйбат этэ. Онон оҕурсуну үс улахан дубовай бочкаҕа, маҕаһыыҥҥа кэлбит мүөт дуу, повидло дуу иһитэ эбитэ буолуо, быыһаабыппыт. Ити сайын биһиги оҕолор күннээбиппит. Оҕурсу, помидор бөҕөнү сиэбиппит. Оттуурбутугар биэдэрэнэн илдьэ барарбыт. Илья Аммосов от охсорун олоҕун анныгар ыйаммыт биэдэрэҕэ мэлдьи оҕурсулаах, помидордаах буолара. Күһүн Үөннээххэ баар хортуопуйу хостоон, үс сиргэ чөмөхтүү кутан, соломонон саппыппыт. Ыалга барытыгар сыҥалаабыттара да, ким да ылбатаҕа, саатар сүөһүгэ сиэппэтэхтэрэ. Оннук бааһынаҕа кыстаабыта. Нөҥүө сылыгар ол хортуоппуй сытыйан, бааһына туһаныллыбатаҕа. Оҕонньоттор чэмэй аһынан хаарыан бааһынаны буортулаатылар диэн саҥарсалларын үгүстүк истибиппит. Ити курдук кэриэйдэр саха дьоно түһээн түүллэригэр да баттаппатах үүнээйилэрин олордоллоро. Бачча элбэх үүнээйини күрдьэҕинэн, баһымньынан эрэ сири сып-сымнаҕас гына көбүтэн, дэхсилээн, эт илиинэн олордоллорун олохтоохтор сөрү диэн сөҕөллөрө бэркиһииллэрэ кытайдар кэриэйдэр урааннаах күнү быһа илиилэрин сиртэн араарбакка сиртэрин көннөрбөккө үлэлииллэрин көрө сылдьан дьон кэрэ кэпсээн оҥостоллоро Сахалар хаан тардан эбитэ дуу, уу сахалыы тута саҥаран барбыт бу дьону ылынан, сөбүлээн чугааппыттара. Билигин да сылаас тылынан ахталлар. Уйбаан Сергеевич манна бастаан кэлиэҕиттэн билэбин уонна уопсайынан кини саҥа кэлбит киһи быһыытынан биһиэхэ хайдара сразу Атын омук киһитэ кэлбит диэн бу Мүрү олохтоохторо ынырыгын чугас туппуппут кинини туппуттара уонна кырдьаҕастар биһи оҕолор буоллахпыт диэн. Онон сибээстээн Уйбаан Сергеевич бэйэтэ сыстан уонна нууччалыы билэр сахалыы билэр уонна бэйэтин тылын билэр вообще сүрдээх туох диэххэ грамотнайдык үчүгэйдик туттар-хаптар киһи этэ сүрдээх хочуолаах киһи этэ онон Уйбаан Сергеевичкэ үчүгэй бэйэм санаабар туох да кинини мин даже этэ сылдьыбытым уругэрдээҕитэ Уйбаан Сергеевич олорбут дьиэтигэр туохта туруохха наада диэн маннык кинаатын суолун бу дьылтан бу дьылга манна олорбута бу дүгүллээбитэ диэн дьиҥэ ону бу бу санаҥа оннук оҥоруохха сөп тоҕо да табыллыбат буолуой үчүгэй үчүгэй оҥорбут киһини ким даҕаны аны утары уһуох этэ онон мин манна ол Уйбааны билэрдии Уонна киһитин хаачыстыбата оһуобай үчүгэй киһитэ арыгы испэт табах таппат, үлэттэр аатыны билбэт. Уонна оҕуруотугар сарда ынырыгырда тиийэр. Дьэ, дооронно олорор олор, атаҕа дьыллыбатын бэһис оҕоро этибит. Просто уһун күнү баһан оҕордо сылдьар. Суой Уйбаан Тыынча тоҕо сүүттүөрдүөн сыллаахха курбуһахха, аҕатын көмүс уҥуоҕун тутан баран, оройуон киинигэр Бороҕоҥҥо киирбитэ. Кини аҕата кэриэй норуотун биир чаҕылхай уола Суойбээн, сахалар билинэллэринэн Сэргэй, сир улахан маастара, биһиги дойдубутугар кэлэн олохсуйан, үлэлээн-хамсаан, дьон-сэргэ улахан убаастабылын ылан, олоҕун суолун тыйыс Саха сирин үрэҕин баһыгар түмүктээбитэ. Оччолорго иккис аан дойду сэриитэ саҕаланар кэмигэр Корея уонна Кытай норуоттара олус дьадаҥытык олорбуттара биллэр. Кинилэри Япония, Америка халабырдаах сэриини ыытан, баттаан-үктээн олорбуттара. Ити кэмҥэ бу омуктарга ыстырыс норуоттара доҕордуу илиилэрин ууммуттара. Курбуһахха уонна Бороҕоҥҥо оҕуруот аһыныһыыны тэниппит уол Сэргэй уонна Уйбаан Суойдар олохтоохторго олус сөбүлэппиттэрэ Кэлин Суой Уйбаан биһиги киирэн олохсуйбута. Манна кини улахан анаһыннаах уонна үүт көлүйэ илин халдьаайытыгар Райсоюз оҕуруокка көмөлтө хаһаайыстыбатын төрүттээбитэ. Хомуйбут үүнүүлэрин улахан өртүн томторго олорор инбэлииттэргэ, диспансерга эмтэнээччилэргэ, ордугун Райсоюзка туттараллара. Ити кэмнэргэ кэлэн үлэлээбит Кытай, Корея дьонуттан балайда элбэх киһи ыал буолан Саха сиригэр олохсуйбуттара. Ол курдук чопчу маннык дьон олорон үлэлээн ааспыттара диэн эппэтэрбин да, кинилэр оҕолоро-сиэннэрэ билигин да манна Саха сиригэр бааллар. Дьоҥҥо биллэринэн Бороҕоҥҥо Чинфю, Суой, Дүпсүҥҥэ Киим, Найахыга Хон диэн араспаанньалаах дьон аҕыйаҕа суохтар. Оттон Иван Сергеевич Суой Уус Алдан Түүлээҕиттэн төрүттээх саха дьахтарын Пелагея Иннокентьевна Бочкареваны ойох ылан ыал буолбута. Суойдар олохторун салгыыр түөрт оҕону улаатыннаран, үөрэттэрэн, үлэһит оҥорбуттара. Оҕолор бары дойдуларыттан ырааппакка ыал буолан, оҕо-уруу төрөтөн, олохсуйан, ньир-бааччы олороллор. Билигин бэйэлэрэ эһээ, эбээ буолан, суой-баан олоҕун салгыыллар. Суойдар тойон мүрүгэ хаалларбыт олохторун суола, дьоҥҥо оҥорбут үтүөлэрэ-өҥөлөрө күн бүгүҥҥэ диэри умнуллубат үтүө тылынан ахтыллар. Кэриэйдэр кырдьык да оччотооҕу аас-туор аччык, сут-кураан сэрии сылларыгар оҕуруот аһын арааһын үүннэрэн үгүс саха дьонугар үрүҥ тыын өллөйө буолбуттара. Мүрү кырдьаҕас олохтоохторо ол иһин даҕаны күн бүгүнүгэр диэри аны суой баан оҕолоругар махталларын этэллэр. Оҕолор бары кинилэргэ дьон оннук истиҥ, иһирэх сыһыаннарыттан сөҕөллөрүн, соһуйалларын этэллэр. Биһиги тээтэбит Цой Иван Сергеевич нууччал сэбиэскэй сүүскээн ааттаммыт аатынан онто кэрийдии дьиннээх аата Сой Чангжой диэн кини Сэбиэскэй Союһу кытта кыра өрүһүнэн эрэ быысаһар сиргэ пограничнай бөһүөлэккэ дансын диэҥҥэ төрөөбүт батталлаах олохтоон дьадьайан өлбөт туһуттан үлэ суоҕуттан биһиги аймахтарбыт клан кланынан Советскай Союзка хараҥа түүн уларыһыы туораан күрээбиттэр оттон бу үчүгэй үлэлээҕин иһин курбаахтан Репотреб Союзка ыҥырылланнар ити паарка атаххар аппа Аппаттан саҕалаан тоһоҕо күөлүгэр диэри сир быһаннар оҕуруот олоппуттар. Онду кырдьаҕастар ити Бороҕон олохтоохторо кэпсииллэр. Олох ассырдыы эрдэттэн түөрт чаастан киэһэ хараҥарыар диэри олох сиһин көннөрбөккө төҥкөйөн үлэлиир алдьархайдаах сүрэхтээх кэһэ да түөрт оҕоломмут биэс оҕоломмуттара онтон биирэ кырырдаҕына сыыстаран өлбүт билигин биһи төрдүө баарбыт биир сири халбарыйбакка тобулус алдаммытыгар төрөөбүт сирбитигэр үлэлии ханныы сылдьабыт наһаа аккуратнай наһаа чинчис ыраас баҕайы киһитэ уонна били дьону кытары наһаа кэпсэтинньэҥ буолан дьоннор наһаа сөбүлүүллэр этэ Дьэ, ол сайынан дьоҥҥо сыһана үчүгэй этэ. Уонна өссө туран буоллаҕына, чэ ол сайына хайдах эрэ дьонтон чорботор курдук этилэр. Кэлиэй диэннэр дуу, или кэпсэтэрэ интэриэһинэйинэн дуу, көмөлөһөр эбитэ дуу, оннук курдук этэ. Сөбүлүүллэр этэй. Биирдэ сайылыкка киирбитигэр би сайылыкка арай миин оҕото бар ону миин именно туохтаан да кырдьаҕас бабушкалаах дедушка ыланна балаҕан килдээн дэмиин был ааттылар була ля совитого мина аhdаллары атын оҕолору баттары дим хаҥаппатын гына дьэ уулаатым. Онто кэнники токуйдаан көрдөххө, бу барыта аҕам үтүөтэ буолуон сөп эбит. Сэрии үлэмитигэр элбэх киһини аччыктан ыаабыт киһибит. Аҕабын дьоннор бары наһаа үтүөтүк саныыллар. Элбэх кырдьаҕастартан истэбин кини сэрии бириэмэтигэр даҕаны, сэрии кэнниттэн даҕаны элбэх киһини оҕуруо таһынан ааппыт онон мин дьүөгэм Егорова Люда аҕата Симон Яковлевич кэпсиирини кини субус соҕотоҕун колхоз тааны сопхуос тааны чөлбөх оҕуруо таһын ылбат этэ аҥардас суой соҕотоҕун ылар этэ диэн куруутун кэпсиирэ. Уонна маамам эмиэ наар этэр этэ бу аҕаҕыт оҕуруот аһын ыһарга сахалары үөрэппитэ диэн Бурцев Митрэпээни кытта бииргэ бу Бороҕон икки Майаҕас